baratiwa moreneng ke a le dumedisa ke le dumedisa lebitsong le le maatla la mmoloki le mopholosi e leng jesu kreste ya go dumedisang ke moruti solo go tswa kerekeng ya bantroform church of south africa ntumelele ke go reye ke re e tlo nna le wena re rapele re lapelele bolwetse ba corona bo bo re tshwereng bo tshwere naga yo yotlhe lentswe la modimo le tlhalosa gore bo botlhe ba ba mo dumelang ba dumela le bonatla ba lentswe la gage ena o nonofile go ba fa tse ba di tlhokang le ka jeno ke santse ne ke dumela gore modimo wa rona e santse ne le ena kwa maobane kwa ka jeno kwa tsatsi le letlang ga a fetoge e sale e ntse e le ena ga nke wa ndumelela nna le wena ra rapelela re rapelela batho ba bangwe ba phela ka malwetse a go farologana Ba bangwe ba kula ka gare go mewa, ba bangwe ba kula ka gare go nama. Ba bangwe ke batho ba mebele e e godileng e le batsofe ba rona mo e leng gore ba phela ka ditlhabi le matlhoko a go hema. Ke ka moo ke reng e nna le wena a re tsene ka moya o le mongwe re tsene ka gare go thapelo re rapelele lefatshe ka kakaretso. a re rapele motho wa modimo modimo ntate modimo morwa modimo moyo matlotlhe papa ka lebitso le letle lebitso la mopholosi jesu papa ya matla otlhe o jehova rafa modimo ya re fodisang le kajeno re santse ne re goela ko go wena re gowa thuso mo go wena modimo ya maatla otlhe ke lokolola maatla a legodimo ke re moya wa modimo o o phelang a o ke o theoge bosha re kopela tshwarelo ya dibe tsa rona modimo ya maatla otlhe moo re leng setšhaba sa gago re ile ra go fosetsa teng re kopela wena modimo ya matla otlhe e beng wena o re fang tshwarelo o re okeletse le tumelo modimo re etse tsotlhe ka moo go lokileng ka teng modimo ya matla otlhe papa ya matla otlhe ke ya rapela ke bua bophelo godimo ga tlhogo e nngwe le e nngwe modimo he bitsang lebitso lebitso la morena wa rona jesu kreste ke re modimo ya maatla otlhe bao ba kulang ka gare go nama ya bona modimo ke bua bophelo ke bua protection over maphelo a bona ke re modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazareta ke ya rapela ke rapelela bonkgono ba rona modimo ya maatla otlhe ba tise o ba sireletse modimo ya maatla otlhe gobane re ya ba hloka modimo ya maatla otlhe papa ka lebitso lebitso le le maatla la mmolo ke jesu re santsene re kopane le bolwetse bona modimo ya matla otlhe e fa dingaka botlhale modimo le maatla modimo ya maatla otlhe a go re lwela ka gare go bolwetse bona modimo ya maatla otlhe re fe pheko e kalafang lefatshe lotlhe modimo ya maatla otlhe re itemogetse modimo ya maatla otlhe dintsho tse ngata ka gare go lefatshe lotlhe modimo ya matlaotlhe ke bua bophelo mo go rona modimo ya matlaotlhe re santsene re tshepetse wena modimo ya matlaotlhe a re seke ra swabisa ke wena lentswe la gago le ya bua le re ga morafe wa gago o ka ikokobetsa wa batla sefatlhego sa gago wena o le modimo kwa legodimong o ka utlwa dithapelo tsa rona le kasheno modimo re tla ka boikokobetso re re o santsene o le yena wa maobane lo wa maloba phapa ya matla otlhe a re seke ra swabisa ke wena jwale ka mmoledi wa lentswe la gago modimo ya matla otlhe ke ya ema ke ema kgatlhanong le bolwetse bona modimo ya matla otlhe mo e leng gore bo tswetse dikereke modimo ya matla otlhe ke lokolola matla a legodimo a re ke re thuse ke wena a re ke re lwele ke wena papa ya matla otlhe re santsene re ntse ka gare go malapa a rona modimo ya matla otlhe re fele pelo ya nnete re seke ra lusa tumelo ya rona modimo ya matla otlhe ke ya rapela modimo ya matla otlhe ke rapelela le dikereke modimo ya matla otlhe ke rapelela le bareri ba lentswe modimo ya matla otlhe ke rapelela le bapuso modimo ya matla otlhe ba sa ntsene ba re tlhokometse papa ya matla otlhe ke ema kgatlhano le matla a o mobe matla a sathane ke re sathane ga na tokelo over maphelo a rona a re thuse ke wena a re lwele ke wena modimo ya matla otlhe ke a kopa jehofa ya matla otlhe lentswe la gago le re tsotlhe tse re di kopang re bitsa lebitso la morena jesu wena o nonofile gore fa tsona le kasheno ke re ka lebitso lebitso la morena wa rona jesu kreste ka lebitso la mopholosi ya ileng a shwa ka gare go kota a re siela bophelo jo bo sa feleng papa ya matla otlhe